डर है हाँ भाई थी पाले रोग है ओकर गोर टेर टेर है बुझलिए ये एगो बात कहू हाँ, फर्स्ट टाइम तो हम अपन ससुराल तो जाए छिए हाँ। लेकिन हमरा जाओ में बड़ लाज लगे एना करू ना आ अपने चल जाना हम गाड़ी पकड़ा देबो या हम्म, कथी कहाँ के लाज लगैए से कहू तो दुनिया में और छे आदमी की ना औरो आदमी जाए है ना ससुराल तो ओकरा सबके कहाँ लाज लागे हमहू नहिरा से ससुराल एलिए ना तो हमरो लाज लागे के चाहिए ना भैया कोटिया भैया हाँ कतऽ जाइ छ रे ओ कथी कहियौ तोर भाभी के छोड़ा जाइ छी हम अपन ससुराल नहिरा जाए छे बुआ नहीं रह जाइ छियै हाँ आयो भैया हमरो ले ल चल न तऽ अपन ससुराल रे तू कथी कर जेबे हमरा ससुराल में से कहत अब हमरा बियाह शादी नहीं होइए

बड़ हमरा सेहनता लागल रहिए जो ससुरारि जैती साली सबसँ हँसी मजाक करिती हाय हाय कौने है बौआ नहीं कानू नहीं कानू चुप भ जा ये ना ना चलू ना चल जेते त कथी भ जेते से कहू तोरा बड़ सेहनता लगल है ससुराल जाए मान के चलो हमर बियाह नहीं भेला नहीं होए टोल में लोग भांड़ दे हां लगल है बियाह लगे भांड़ दे त कत जाके हम सेहनता पूरा करू हे बौआ रे तोहर बिया आब नहीं कोई भारतो हम करा देबो तो अपन ससुरा से बुझले हमरा जाय दे हे ना ना जानो ये बड़ कौनी है ठीक है अहाँ जे कहै छी ने तऽ अहाँके बात नहि काटब ओना तऽ एकरा हमरा लऽ जायके मन नहि छलऽ लेकिन अहाँ बात पर एकरा हम लऽ जाइ छी नहीं होते किछो हम जिम्मेवारी ले छी पद ले ले चल चल चल अरे आय अइए ने जेबे जो ना जींस सब लगा लियो जूता सब बढ़िया ड्रेस पहन के ना जे ती तो- ओढ़नी लगेने छे लुंगी लगेने छे कैला ये बार निकटरियस ऐसा बैर के कथी है वन पीस हम लगैने छी ई। छोड़ दिन तो जाए दिन ओकरा उहे कपड़ा में बढ़िया लागे है कंफर्टेबल बुझा है तो आप जबरदस्ती पे है भाई तो ई कनी बढ़िया से राख ना तो ओढ़ले कैला देखै हाँ छै बाबा है रोज यही ये। पर धल लियो

बैसू बैठा भैया बैठा बैसू ने अच्छा बैसू केना है हाल खबर सब तो ठीके है केना रहते ससुरा के हाल खबर सब नीक हवा ने सब सब ठीक है भौजी आ ओहि जे हमर सास ससुर ने हमरा बड़ मानदान करे है हाँ तो बहुते बहुते दिन पर लेकिन अबै छी ये बिजली बियाह क के जे गेलिए तो नहिरा के तसुरता भुलाइए गेलिए यहाँ एकरा कहै छलिए चलू चलू तो कहै छै कनिया दिन रुकू न तब जाएब तै ल क कैला रोकित रहे छिए ने स्मार्ट घरू काम धंधा रहे ने आ दोग दोग के जे कर कुटुम में एबे तो बढ़िया बात नहीं हुई भौजी बुझलिए बढ़िया वाला बात नहीं होता ये नेजमान ई कोनो कथी पराया घर है हाँ पोस पाल के अतटा काम कऽ देलियै तब आन घर के भऽ गेलै

बैस रह अभी कहे के ऊंट मुंह हो तोरा आ कहे छ हम ए, तसरी के पेड़ लखा झरकल रही तब कहे ठीक है यहाँ से हमरा अंगना में सट के ले हम से बैठो भूत मुस देब हम सोड़ देबो भाभी सुनू ना के ई ई हमरा गांव के दियोर लागते बुझलिए त आबै छली रास्ता में ना ती की कहलकै भौजी हमहूँ जब हमरो बियाह शादी नहि भेल है आ ससुराल लागी सेहनता लागल है त नना एले मेहमान अच्छा तब अहाँके पछोर लागल है तक ठेक गेल हँ? हाँ भौजी ओ छोड़ लागी कहिना एबे कि अइली है तो अलिए तो ये कहते है कि छोरी से बियाह करवा दू यह कैला हम करब तो नहीं करब तो कल अलिए घूमै अइली है ये बिजली हाँ। धन्य जवान के गोरा थुआ दी ना नाश्ता लगबै छी हम होते भौजी आ एक किलो लेने जाइए अब जाए गोरा धो के आओ ना ई लऽ जाओ एहिमे दू किलो रसगुल्ला है

कोन बात हब अहाँके पेटमे कहलियै जे ओकरा चिन्है छियै बिजली नामके लड़कीके चिन्है छियै के दैया हम बिजलीके तऽ बढ़िआँ जकाँ चिन्है छियै ओ हमर सहेली है भर खर तऽ ओकरा बियाहे भेलै है ठीक है अहाँ ओकर सहेली छै ने तऽ हमर साइरे है बुझली ओ हमर भौजी लगतै कहलियै जे बियाह नहि करने है ओ बेचली छोटे टाटा नानो मन बुटरा कथी बन हाँ यहाँ कहू ना बुझ गलिए अच्छा बियाह करने है ना जे हमर कह के जे बेटा तेरे बियाह करने है है तो हम बुझलिए यहाँ के कके के बेटा संगे भेल है बियाह तो कैला ते गोल गोल घूमबै छी खोल के कहू ना कथी है बात ये है जहाँ सखी के जिंदगी बर्बाद भ गेल ओकरा जे बियाह क क जिंदगी बड़ खराब भ गेल हे चोर बनोल जरे बियाह कर लेलक अहाँ के सहेली एकदम चोर न है कई बारी पकड़ाइलो है गांव में जे धैया है कते निमन है का ओकरा नौकरी तोकरी लागल है घर दुआर खेत पथार है धनिक मनिक है अहाँ केहन बात बजै छियै कते व्यवहार के आदमी है के दैया है बोंगा के नौकरी है सब झूठ बात है ई घंटा चोरबैत रहिए ओकरा के जे पकड़ लेलकै जे जे मार अथी सा दस रंग के बीमारी है ओकरा आइए सही बात कहै छी अहाँ हमरा गाँव में त भरि टोला हल्ला हइ, फलना के दमाद बलु बड़ काबिल हइ, बड़ पढ़ल लिखल हइ, होशियार हइ। अहाँ केहन बात बजै छियै? अहाँ किरिया कहै छी साली जी गे, अहाँ मरि जाउ। देखियौ त, हमर काका बेटा हइ, त ओकरा हम भरबै, हँइ, ओकरा बारे में हम खिलाफ करबै। जे सही बात हइ से ने कहै छियै अहाँ के। गे माय गे माय गे केहन आदमी सब है केना ठैक फुसला के बियाह करा लेलकै या देखल की लड़की निमन त बुझाइए फुसला के बियाह क लेलकै या हे साली जी हमर नाम नहीं कहबै केकरो जे ई बात कहलकै या बुझलियै जाओ ना नहीं कहब हम अहाँ के नाम हम सोचे छी आब हम हे, बहुते हे, बड़का जा, बात हे, सुन ना। ओकरा बीमारी है एगो हाइट हाइट नहीं बढ़े वाला बीमारी है हाथी पाले रोग है ओकर गोर टेढ़ टेढ़ है बुझलियै आ हे दम्मा के बेमारी सेहो ही हे भगवान भऽ गेलै सुनि लेली हमरा बड़ टेंशन भऽ गेल अहाँके बात सुनि कऽ हमर नाम लिखो दोना बाजार खसुआ ससुरारि में बड़ मानदान होइ छलो अब लगा देली ओने झगड़ा झगड़ा लगलो अब तोहर घर वाली तोरा लग रहतो कि उड़ि जेतो

वही तभी से परेशान क के राख देने अरे अब बा कथी के हल्ला होय नजवान कथी भेलै ए? कथी भेले ई अहाँ के भाई पैसा लागी चीज जाए आ पैसा संग में हेबे ने करे मोबाइल बैंकिंग में आ कोई चीज तो बाते नहीं बुझिए ये बिजली बौआ ओते मन नहीं चढ़े भाई के नजवा रखने बे पैसा द देते तो ई तेहन है से गांजा गुटी खा के म- मतम भर रहते ई तो ज्यादा बुद्धि छे तो हमरा कहिया तक लेके गाजा कट खाए लगाई फोन भैया के लगा तो दी जखन का मोबाइल तो नहीं पिए छै झूठ नहीं बाजता तो हमरा कहिया देखले पिए नहीं नहीं तो जखन भी हिया रे गधा भौजी जोरे ओना बात करे है तोरा ढौए चाही ना हम देबो बुझली लेकिन सुधार एना नहीं बजल पड़े है हम कथी बजले उ कही हमरा अहाँ गाड़ा पी के आबै छियै तुम भौजी हम मजाक कऽ लेलकै ने मजाक नहीं करे छी बिजली बात बुझू ना ग- सास के जब घर अबे है तो हमार बाप एको नहीं टेर है नहीं नहीं तोर बाप दियो हमरा गांजा पिया लगे गए साई पटवी तो धरी छ बक्सा ने कैद क के पैसा के देखियो देखियो देखली कि ना कते बहतर के बाजा भेसा बरतर भौजी बात बुझे के कोशिश करू हल्ला उल्ला नहीं करू ये समझाऊ ना रे भाई तोरा कते ढोआ चाहिए से कह हमरा चाही पाँच सौ रुपया अच्छा पाँच रुपया चाहिए ना हाँ। हम तोरा देबो लेकिन एना मुंह नहीं लगा एकरो कह दे हमरा जोरे मुंह नहीं लगाते आ नहीं लगैतो नहीं तो तू एकटा बात सही के नहीं रह सकै छी रा नहीं रह सके छिए एक के चमका दो नहीं सही सकै छै नहीं पढ़े लिखे जाए है नहीं कमाई है और खाने ला पैसा चाहिए

हम की जाने गेली कत हमरा कह के ओ कतौ गेले या हे भगवान कहिला टेंशन कर छी नजवान गेल होतै घूमऽ फिरऽ कतौ टहल गेल होतै से बात नहीं है भौजी अंठिया आदमी है कतौ जाके भुतला उतला देते तो ओकरा गार्जियन के हम कोन जवाब दही देबै तो जब जान लिए तो कैला ला कहली की जाने गेलिए कत चल गेलो अहूँ सबके रहैया कि ना पचरी के धऽ लै छी संग लगा लै छी एना करू न अहाँ सब अंगना में रहू हम देख के अबै छी कत गेल है हां ओहो ते जा हमरा तऽ बुझेबे करै छल ओ जखनी अरे तऽ खानते लबरा उचक लेखा बजै छल तऽ की छल यार कत चल गेले नहीं चल गेले से ने जाइन ककर भार उठा लेलिए हां पछताई छी कत हेरा जेते तो ओकरा बाप मतारी के हम की जवाब देबै हो रंजित भैया

हे भगवान आये से बात है झबरी हाँ ये भौजी हमरा बहुते बात सब कहलक हौ हाँ हाँ यहाँ के नाम जोड़ायल हब से अहाँ सब बुझाइ अगना में छलिए नहीं हाँ। आ पोठिया जी जागने में रहैया ताहि दुआरे अहाँ के नहीं कह के या हम अबै छलिए ओतऽ से रास्ता में तऽ भेटलैया तऽ हमरा कहलक सभे बात तो बजुक तो बजुक सौतिन कथी लेजमान के आरी में ये लेकिन हम आब कहियो रे पठबे घर में केहन हवा त हमर नाना हवा हां मरकी वाला के देखी त बारह गो बीमारी है हां हाँ सही बात कहै छियै ओकरा घर में पठेबै या मरि हरि जेतै तऽ अहाँके ननद विधवा भऽ जायत आ ओहि लागल हमरा ननद के बीमारी पटा देत त आज हमरा घर त हमरा सबके पट जाय गमाय गमाय के आब नहीं जाय देबे ओकरा घरे बुझा समझा के सोतिन के आ केना त ओकर घर छोड़वा देबे नहि भौजी एहन काम नहि करू छोड़बा नहि जाही नहि दू ओकरा घर में अभी बिजली दीदी के दोसर बियाह भ जतै कैला कि धिया पुता नहीं भेल है अभी आ दोसर जगह बियाह करवा देबे हम हाँ ये भौजी इहे उपाय करू चलू नहीं तो ओकर जीवन बर्बाद भ जात ओहन पर रहत लड़की त। नजमान नजमान छी ये हाँ भौजी आओ ये धरू बैग आ निकलू कथी भेलै या कथी भेल से अहाँ निकलू हमरा एने से जल्दी ए, भेल अहाँके कथी कहब तब ने कथी भेलै या बारह रंग के रोग लऽ कऽ हमरा घर में अइलिए बैठ अड्डा गिरा कऽ हे हम रोगी आदमी नहीं छी हम निरोगी आदमी छी कमाई छी खताई छी पढ़ल लिखल छी नौकरी हवा हमरा हमरा ये, कोनो रोग उग लागल चलो ना हवा। ऐसे कोनो रोग ना हमरा के अंदर हमरा लागल हमरा सब मालूम भेलै या बुझली

हे बिजली बुआ ये ये यही के भविष्य लागी कहै छी हम बात बुझू हमर कथी बात बुझू आये हमरा बैग तक लोग कत जाय छी ए, नहीं मालूम अहाँ के भौजी के के ने कथी कह देल के आ हमरा पर से सीधे उखड़ा ले कह जाओ अहाँ निकलू हमरा घर से हां भौजी हां देखू बिजली सही बात कहै छी ओकरा घर में हम नहीं जाओ कैला कोनो कारण तो होता कारण है, कारण है अहाँ के नहीं हम दोसर ठिमन बियाह करवा देब जते पैसा लगते ओते पैसा लगा के बियाह करवा देब एकरा घर में जाब त जीवन बर्बाद भ जाई त भेलै कथी कारण त कहू अहाँ जेहे कहबे सेहे करबे भौजी ये बउआ पूरा गांव में हल्ला है बुझलिए ई चोर चंडाल है नहीं कमाई नहीं खटाई है हम नहीं जाए देब एकरा जोरे कुछ भी बीत जाए हम नहीं जाए देब कोनो छी त हम भौजाई छी अहाँ चाहै छी अपन जीवन बर्बाद करे के नहीं भौजी एहन सन बात है तो हम नहीं जेबे एकरा जोरे हम अपन जीवन बर्बाद नहीं करब हमरा थाहे नहीं चले असलियत एकर रे आ निकल सारे मालूम भ गेलै ये बिजली अहूँ कथी एकरा और के बात पर ए चुपचाप रहू हम अहाँ लागी मर गेली अहाँ हमरा लागी मर गेली अहाँ नहीं छी हमर घरवा नहीं हम अहाँ के घर वाली छी चुपचाप बोरिया बिस्तर पकड़ू आ चुपचाप निकलू हमरा अंगना से जाओ जैसा अरे निकल सारे जा ए, ए, जाओ। जा ना ओए क्या जा जे माय गे ये बाबू हमर नहि जिंदगी टेंशन कर। बर्बाद भ गेलै नहीं टेंशन कर बिजली बुआ हम छी नहीं जो हमरा रही तो हमरा ननद के कथी के दुख रहत आय? आइए भौजी आ कहल का के ई बा ये गोली बउआ जो आयल छल बिजली जोरे मंग मेहरा से है कहल के भल टोला में तब झबरी बुआ हमरा से बात कहलक तो मालूम भेल ना दो हम आवे छी एक छी चल आवे छी जो तो घर में ओई मेघो के बजर गिर पड़ले धक पूरा रवि राय के